Hormatly Prezidentimiziň Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Dawid Lapartýen hem-de Areti halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agzasy Igor Makarow bilen geçiren onlaýn duşuşygynyň barşynda, ilki bilen, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Dawid Lapartýen hormatly Prezidentimize ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly jenap Prezident! Bütindünýä welosiped güni mynasybetli baýramçylygyň çäklerinde Siziň bilen pikir alyşmak meniň üçin uly hormat bolup durýar. Geçen ýyl Aşgabat şäherinde geçirilen baýramçylyk çärelerine, hususan-da, köp sanly adamlary özünde jemleýän welosipedli ýörişe Siziň bilen bilelikde gatnaşmak bagty maňa miýesser edipdi. Siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda hem-de öňdengörüjilikli başlangyçlaryňyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan üçünji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakynda Kararnama biragyzdan kabul edildi. Şonuň netijesinde, häzirki wagtda her ýylyň üçünji iýunyny Bütindünýä welosiped güni hökmünde belleýäris. Welosiped sport üçin örän uly ähmiýeti bolan siziň bu halkara başlangyjyňyz üçin Halkara welosipedçiler birleşiginiň adyndan hoşallygymy bildirýän. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda welosiped sportuny ýaýmakda we ony halkara derejesine çykarmakda bitiren işleriňiziň ykrary höküminde Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy düzümi tarapyndan geçirilen mejlisiň jemleri boýunça hormatly jenap Prezident Sizi guramamyzyň iň ýokary sylagy bilen sylaglamak hakynda karar kabul edildi. Bu sylag aýratyn tapawutlanan şahsyýetlere berilýär we şol sebäpli hem iki müň ýedinji ýyldan bäri bu sylaga hiç kim mynasyp bolup bilmedi. Bu sylagy siziň bitiren işleriňiziň ykrary höküminde kabul edýäs we doly mynasypdygyňyza berk ynanýas. Hormatly jenap Prezident! Men baýramçyk gününde hut siziň özüňize bi ýokary sylagy gowşurmak isleýädim. Emma gynansak-da, häzirki wagtda dünýä howp salýan koronawirus pandemiýasy zerarly bi mümkin däl. Şu ýerde pursatdan peýdalanyp, men Türkmenistanyň koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde bütindünýä nusgalyk işleri alyp barýandygyny aýratyn bellemek isleýän. Hormatly jenap Prezident! Halkara welosipedçiler birleşigine berýän goldawyňyz üçin, hususanda iki müň ýigrimi birinji ýylda trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge mümkinçilik döredeniňiz üçin Size köp sagbolsun aýdýan. Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň toplumyna girýän ajaýyp ýapyk welotrek binasy şunuň ýaly dünýä ýaryşlaryny geçirmäge doly derejede mynasypdyr hem-de dünýäde aýratynlyklary boýunça iň ajaýyp binalaryň biridir. Sözümiň ahyrynda Siziň Alyhezretiňiz, hormatly jenap Prezident, Size Türkmenistanda hem-de dünýäde welosiped sportuny ösdürmek boýunça alyp barýan asylly işleriňiz üçin ýene-de bir gezek sagbolsun aýdýan we Siziň bilen boljak indiki duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Köp sag boluň, jenap Prezident! Soňra Areti halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agzasy Igor Makarow onlaýn arkaly hormatly Prezidentimize ýüzlenip, şeýle diýdi, Hormatly jenap Prezident! Siziň Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagyna mynasyp bolanyňyz üçin tüýs ýürekden guwanýan. Türkmenistanda doglup hem-de tejribeli welosipedçi bolmak bilen men ýurdumyzyň ýygyndy toparyna çykyş etdim. Men bu gün Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy düzüminiň agzasy höküminde bu kararyň örän adalatly kabul edilendigini bellemek isleýän. Çünki siziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň üçünji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakynda Kararnamasyny kabul etmegi babatda başlangyjyňyzy tutanýerlilik bilen öňe sürendigiňizi buýsanç bilen belläsim gelýär. Siz Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmäge, ýurduňyzda ulagyň ekologiýa taýdan arassa görnüşi höküminde welosipedi ýaýmaga uly goşant goşýaňyz. Hormatly Prezident, Size Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagynyň berilmegi dünýäniň welosiped birleşiginiň öňünde bitiren hyzmatlaryňyzyň ykrar edilmeginiň nyşany höküminde möhüm çözgüt bolup durýar. Jenap Prezident, Geljek ýyl Aşgabatda geçiriljek welotrek boýunça dünýä çempionatynyň Siziň goldaw bermegiňizde ýokary derejede geçirilip, dünýäniň welosiped sportunda ýatdan çykmajak waka öwrülip, tejribeli welosiped sürüjilere hem-de welosiped sportunyň millionlarça muşdaklaryna ajaýyp sowgat boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýan. Şeýle hem siziň geljekde-de ählumumy bähbidiň hatyrasyna bütin dünýäde sportuň bu ajaýyp görnüşini ösdürmäge we ilerletmäge işjeň ýardam etjekdigiňize berk ynanýan. Köp sag boluň! Onlaýn arkaly duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz Halkara welosipedçiler birleşiginiň hem-de Areti halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, şeýle diýdi, Hormatly Dawid Lapartýen we Igor Wiktorowiç! Men Bütindünýä welosiped gününiň öň ýanynda siziň bilen onlaýn arkaly hem duşýandygyma örän şat. Hem şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, sizi şanly gün, ýagny Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, abadançylyk hem mundanam beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýän. Ol Bütindünýä welosiped güni ol parahatçylyk hem raýdaşlyk, saglyk hem-de ruhubelentlik ýaly üýtgewsiz gymmatlyklarynyň ähmiýetini görkezýän halkara baýramydyr. Dünýäniň ähli ýurtlarynda giňden bellenýän bu halkara baýramy daşky gurşawa aýawly garamaga, ynsan saglygyny berkitmäge, şeýle hem sporty we bedenterbiýäni ösdürmäge-de ýardam. berýär. Mundan ýurdumyzda welosiped sportuny ösdürmäge aýratyn hem üns berilýär. Köpçülikleýin welosipedli ýörişler indi asylly däbe hem öwrüldi. Bu bolsa döwletimizde sport hereketini ösdürmek bilen birlikde, raýatlarymyzyň sport bilen meşgullanmagyny hem höweslendirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan diňe bir iri halkara forumlaryň däl-de, eýsem dürli derejedäki sport ýaryşlaryň geçirilýän merkezine-de öwrüldi. Halkara welosipedçiler birleşiginiň Aşgabat iki müň ýigrimi birinji ýyly trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge hukuk hem bermegi munuň ýene-de hem aýdyň subutnamasydyr. Men hem pursatdan peýdalanyp, biziň ýurdumyza uly hem ynam bildirenligi üçin Halkara welosipedçiler birleşigine minnetdarlyk bildirýän. Trek welosporty boýunça iki müň ýigrimi nji ýylda geçiriljek çempionatynyň dünýä hem sport senenamasynda şanly waka öwrüjekdigine, hem-de sebit we ählumumy derejede welosiped sportuny ösdürmäge goşant goşjakdygyna ynanýaryn. Türkmenistanyň bu abraýly ýaryşlary üstünlikli geçirmek we örän ýokary derejede guramak üçin hem ähli zerur çäreleri görer. Men mundan başga-da, Halkara welosipedçiler birleşiginiň prezidenti jenap Dawid Lapartiýene bu abraýly guramanyň ýokary sylagyny gowşurandygy üçin hem aýratyn minnetdarlyk bildirýärin. Biz bu sylagy uly hormat goýulmagy hem-de bedenterbiýäni sporty ösdürmek boýunça hem alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ähmiýetiniň hem halkara derejesinem ykrar edilmegi hökmünde-de kabul edýär. Hormatly Dawid Lapartýen we Igor Wiktorowiç! Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Halkara welosipedçiler birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan salymly goşandyňyz üçin hem Size tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Size berk jan saglyk, we abadançylyk, jogapkärli alyp baran işleriňizde mundan hem beýläk hem uly üstünlikleri arzuw edýän. Sag boluň!
Indi orta Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanyş edýäs. Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen, Babaýew Rasul Dörtgulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň

Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen gutlagy bilen tanyş edýäs. Mähriban halkym, eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýramy, Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip yglan edilen ýylda, halklary we döwletleri jebisleşdirýän bu baýrama bagyşlanan dabaralyryň kalbymyzda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza bolan ýürek buýsanjymyzy hasam joşduryp, täze üstünliklere hem-de rowaçlyklara ruhlandyrjakdygyna berk ynanýan. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri jan saglygyny başynyň täjine deňäp gelýär. Ata-babalarymyz sagdyn ýaşamagyň milli kadalaryny esaslandyrmak bilen, dünýäniň maddy we ruhy medeniýetine uly goşant goşupdyr. At çapmak, altyn gabak atmak, göreş tutmak, çilik, keçe-keçe, düzzüm ýaly iň gowy gylyk-häsiýetleri, sagdynlygy, synçylygy terbiýelemäge ýardam edýän oýunlar geçmişde-de, biziň günlerimizde-de halkymyzyň medeniýetli dynç almagy başarýandygyny, adama uly hormat goýmagy ýörelge edinendigini güwä geçýär. Häzirki döwürde müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli däplerimizi dowam etdirip, biz raýatlarymyzyň bedenterbiýe hem-de sport bilen köpçülikleýin meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýäs. Sportuň asyrlarboýy dowam edip gelýän milli görnüşleri bilen birlikde, dünýäde giňden ýaýran hem-de Olimpiýa oýunlarynyň düzümine girizilen ugurlarynam giňeldýäs. Bu babatda ilatyň saglygyny berkitmäge, ekologiýa taýdan abadançylygynyň derejesini ýokarlandyrmaga ýardam berýän hem-de uly geljegi bolan welosiped sportuny yzygiderli ösdürýär. Welosiped sportunyň häzirki döwürde köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy, ilatymyzyň sportuň bu görnüşine bolan höwesiniň ýokarlanýandygyny görkezýär. Welosipedli gezelenç etmek täsirli dynç alyş bilen utgaşdyrylýar. Welosiped sporty bilen meşgullanmak, milli baýramçylyklar we şanly seneler mynasybetli işjeň welosipedli ýörişleri guramak ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda-da, biz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni mynasybetli paýtagtymyzyň gözel künjeginde şäheriň görküni hasam artdyrjak welosiped binasyny açýarys. Şeýle-de ýurdumyzyň iri sport toplumlarynda, stadionlarda bedenterbiýe, sport şärlerini, aýdym-sazly dabaralary geçirýäris. Munuň özi Bütindünýä welosiped gününiň jemgyýetçilik durmuşynda tutýan ornuny pugtalandyryp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda parahatçylyk we raýdaşlyk, sagdynlyk we ruhubelentlik ýaly umumadamzat gymmatlyklarynyň giňden dabaralanýandygyny tassyklaýar. Mähriban halkym! Eziz Diýarymyzy durmuş-ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwürmek, ýurdumyzyň medeni ösüşi, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy, jemgyýetimiziň sagdynlygy, Nesillerimiziň beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösüşi bizdiň baş maksadymyzdyr. Bu ugurda biz milli maksatnamalary, toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýäris. Gysga döwrüň içinde Garaşsyz döwletimizde dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri, Olimpiýa şäherjigi guruldy, döwrebap sport düzümleri döredildi. Halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýarlygynyň bähbidine paýtagtymyz Aşgabatda, welaýat merkezlerinde öňdebaryjy innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglygy goraýyş merkezlerini, ýöriteleşdirilen hassahanalary, şypahanalary gurmak, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdebaryjy saglygy goraýyş ulgamyny döretmek arkaly bu ugurda-da uly ösüşler gazanyldy. Häzirki döwürde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy iki müň on dokuzynjy, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda Durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, şäherdir obalarymyzdaky bedenterbiýe we sport desgalarynyň we binalarynyň ulgamyny giňeltmek boýunça toplumlaýyn işleri dowam etdirýäris. Biz halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga-da uly üns berýäris. Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport boýunça halkara býurosy, Ýunesko-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, halkara we sebitara sport guramalary bilen hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan her ýylyň üçünji iýunynda Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakyndaky Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi Bitarap döwletimiziň parahatçylygy, dostlugy, oňyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrundaky başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan yzygiderli gollanýandygyna şaýatlyk edýär. Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Bütindünýä welosiped güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala abadançylygyny, bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň mundan beýlägem gülläp ösmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanyş edýäs, onda şeýle diýilýär. Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa. Siziň Alyhezretiňiz. Halkara welosipedçiler birleşiginiň adyndan Türkmenistanda sporty we Olimpiýa hereketini ösdürmäge uly goşandyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýän. Bütindünýä welosiped gününiň baýram edilmegi mynasybetli Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň Dünýäde welosiped sportuny ösdürmäge goşan çäksiz goşandyňyz üçin Sizi iň ýokary sylagy hem-de onuň sertifikaty bilen sylaglamak barada karary biragyzdan kabul edendigini habar bermäge şatdyryn. Size Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagyny gowşurmak mende uly kanagatlanma duýgusyny dörederdi. Emma dünýä ýüzünde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, bu hormatly wezipäni ýerine ýetirmek mümkin bolmaýar. Şu sebäpli size Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagyny iki müň ýigrimi nji ýylyň ikinji iýunynda onlaýn duşuşykda görkezmegi özüm üçin hormat saýaryn. Hormatlamak bilen, Dawid Lappartýe, Halkara welosipedçiler birleşiginiň prezidenti. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni, şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň Dünýäde welosiped sportuny ösdürmekdäki bahasyna ýetip bolmajak uly goşandy üçin Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanmagy mynasybetli köp sany gutlag hatlary gelip gowuşýar. Hatlarda hem-de telegramalarda bu halkara baýramçylygyň parahatçylyk, dostanalyk we ynsanperwerlik ýaly umumadamzat gymmatlyklary alamatlandyrýandygy nygtalýar. Munuň özi halkymyzyň agzybirligini we jebisligini hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerini ygrarlygyny görkezýän milli senenamamyzyň aýratyn senesidir. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri hormatly Prezidentimizi şanly baýramçylyk bilen mähirli gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, Watanymyzyň mundan beýlägem gülläp ösmegine, tutuş adamzadyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen köptaraply işlerinde täze üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýärler. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy Bütindünýä welosiped güni hem-de Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanmagy mynasybetli Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Abdyýewa, Agamyradow, Amanow, Durdylyýew, Gylyjow, Meredow, Meredow, Müşfikow, Orazgeldiýew, Öwezow gutladylar. Milli Liderimizi Mejlisiň deputatlarynyň adyndan Mämmedow gutlady. Hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň jogapkär işgärleri mähirli we tüýs ýürekden gutladylar. Döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň sebitleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahallyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Amangeldiýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjow gutladylar. Hormatly Prezidentimiziň adyna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gutlag hatlaryny iberdiler. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Bütindünýä welosiped güni hem-de Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagy bilen sylaglanmagy mynasybetli, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň Merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeş arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň orunbasary, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekiler Tüýs ýürekden gutladylar. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň adyna Oraza baýramy mynasybetli gelen gutlaglar bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanyşdyrjak gutlagymyzda şeýle diýilýär. Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa mukaddes Oraza baýramy mynasybetli Siriýa Arap Respublikasynyň halkynyň adyndan hem-de öz adymdan tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr. Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, uzak ömür, Siziň halkyňyza we tutuş musulman ymmatyna bolsa asudalyk we öňde goýlan maksatlara ýetmek bardaky iň gowy arzuwlarymy ýollaýan. Tüýs ýürekden hormatlamak bilen, Başar al-Assad, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti. Bu gutlagda şeýle diýilýär, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa, mukaddes Oraza baýramy mynasybetli gutlaglarymy kabul ediň. Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Žoko Widoto maşgalasy bilen. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerinde bolan maslahatlarda hormatly Prezidentimiziň birinji iýunda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesgitlenildi. Maslahatlara welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, welaýat derejesindäki edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, obasenagat toplumynyň hünärmenleri we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çykyp geplän adamlar hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda öňde goýan wezipelerini şu günüň baş wezipeleri hökmünde häsiýetlendirdiler. Oý senagat toplumynda Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň galla urugyny guramaçylykly geçirmegiň, her bir işi ýörite meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmegiň möhümdigi bellenildi. Ýurdumyzyň gallaçylary her ýylda ak ekinlerden bol hasyl almagyň kämil tejribesini topladylar. Bu asylly däp şu ýyl üçinem mahsus bolmalydyr diýlip, çykyşlarda nygtaldy. Ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň ýigrimi dokuzynjy maýda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň orak möwsümine ak pata bermegi ýer eýeleriniň buýsanjyny artdyrdy. Bu möwsümi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge aýratyn ykjam taýýarlyk görüldi. Bugdaýyň bereketli hasyly güneşli Diýarymyzda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň möhüm şertdir. Gowaçalary ýokary derejede ideg etmegiň, ekinleri zyýankeşlerden ygtybarly goramagyň, gök we bakja ekinleriniň bol hasylyny kemala getirmegiň hem-de bu ekinleriň ekişiniň güýzki möwsümine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wezipeleri barada maslahatlarda jikme-jik gürrüň edildi. Tomus döwründe ýurdumyzyň ähli ýerinde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň pugta berjaý edilmeginiň möhümdigine üns çekmek bilen, maslahatlarda çykyp geplän hünärmenler bu ugurdaky wezipeleri anyk kesgitlediler. Şol wezipeleriň birkemsiz ýerine ýetirilmegi derwaýysdyr. Maslahatlarda hormatly Prezidentimiziň ýörite kararlaryna hem-de oba özgertmelerine laýyklykda bina edilýän desgalarda işleriň alnyp barlyşyna doly seljerme berildi. Hemişelik Bitaraplarymyzyň ýigrimi bäş ýyllyk toýunyň uludan tutuljak ýylynda olar bellenilen möhletlerinde ulanmaga berilmelidir hem-de hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalydyr. Welaýat häkimliklerinde geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy iki müň ýigrimi nji, iki müň ýigrimi bäş nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sport ulgamlarynda işleriň guralyşyna, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seljerme berildi we wezipeler kesgitlenildi. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň tabşyryna laýyklykda, şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň meselelerini we konstitusion özgertmeleri Halk Maslahatynyň agzalary bilen ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň ýanyna döredilen iş toparynyň Daşoguz welaýat häkimliginde göçme maslahaty geçirildi. Iş toparynyň göçme maslahatynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň metbugatda çap edilen taslamasy boýunça welaýatda alnyp barylýan işler, taslama barada berilýän teklipler, Türkmenistanyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen baglykda ýurdumyzyň hereket edýän kanunlaryna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunda döwleti dolandyrmagyň demokratik ülgelerini mundan beýläk hem kämilleşdirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň başlangyjynyň ilatymyz tarapyndan doly goldawa eýe bolýandygy aýratyn bellenildi hem-de ýurdumyzda taryhy özgertmeleri durmuşa geçirýän milli Liderimize alkyş sözleri aýdyldy. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmegiň meseleleri we bu ugurda welaýatda alnyp barylýan işler ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de maslahatda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň işini kämilleşdirmek baradaky taryhy başlangyjynyň möhüm ähmiýetini, Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasynda beýan edilen kadalaryň many-mazmunyny ilata düşündirmek hem-de welaýatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işleriň möhüm ugurlary kesgitlenildi. Şu gün onlaýn görnüşinde türkmen-tatar gepleşikler geçirildi. Gepleşiklerde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň Russiýa bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen özara gatnaşyklarynyň aýratyn orun eýeleýändigi bellenip geçildi. Olaryň arasynda Tatarystan Respublikasy, Astrahan oblasty, Sankt-Peterburg we beýleki sebitler bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyk aýratyn bellärlikdir. Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilýändigini, şeýle-de söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň netijeli hereket edýändiginim aýratyn belläp geçdiler. Öňki gazanl ylalaşyklaryň esasynda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň himiýa ulgamynda bilelikdäki taslamalaryň giňeldilmegi, awtoulag tehnikasynyň üpjündilmegi, senagat, bilim hem-de beýleki möhüm ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek ýaly ugurlar boýunça has işjeň ösdürilýändiginem nygtalyp geçildi. Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dabarasy boldy. By täsin künjekdäki merkezler her tapgyrda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden çagalaryň ýedi müňden gowragyny kabul edýär.
Häzir Türkmenistandaky çagalar sagaldyş merkezleriniň ählisinde tomusky möwsüm badalga aldy. Dynç alýan ilkinji ýaşlary eýýäm Gökderäniň jülgelerine hem-de welaýatlaryň merkezlerinde ýerleşen dynç alyş merkezleri kabul etdi. Paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada dynç almaga ugraýan döredijilik toparlarynyň hemem çagalaryň gatnaşmagynda medeni çäre guraldy. Şowhunly aýdymlar we joşgunly tanslar, şadyýan sahna çykyşlary çagalar aýdym-saz toparlaryndan işjeň dynç almagy halaýan ýaş janköýerlere döredijilikli sowgat boldy. Paýtagtymyzyň we ähli welaýatlaryň mekdep okuwçylarynyň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtobuslar aýdym-sazyň astynda ýola düşdüler. Şol awtobuslar tiz wagtdan olary Gökderedäki täsin tebigy dynç alyş merkezlerine, tomusky başdan geçirmelere tarap alyp gitdi. Döwletimiz ösüp gelýän Türkmenistanlyň tomusky dynç alyş döwrüni şadyýan we peýdaly geçirmegi, Köpetdagyň tebigy jülgelerine hem-de welaýatlaryň sagaldyş merkezlerinde dynç almagy we saglyklaryny berkitmegi üçinem aladalar etýär. Köpetdagyň jülgelerindäki dynç alyş merkezlerinde-de çagalary şatlykly we dabaraly garşyladylar. Dynç almaga gelen ýaşlaryň dabaraly ýöreýşi tomusky dynç alyş merkezleriniň hemmesini gurşap aldy. Ajaýyp dabaralarda mekdep okuwçylary türkmen halk ertekileriniň gahrymanlarynyň keşplerinde çykyş etdiler. Çagalaryň joşgunly aýdym-sazly çykyşlary bolsa ajaýyp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanyna belent sena bolup ýaňlandy. Dynç alyş döwrüniň çagalygyň durmuşynda ýatdan çykmajak dürli we gyzykly çärelere baý bolmak üçin iň döwrebap dynç alyş merkezleri çagalygyň wagtlaryny peýdaly hemem şadyýan geçirmek üçin hemme zerur şertlere eýedir. Bagtyýar çagalygyň ýurdunyň bu köşklerinde oýunlar hemem bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ajaýyp meýdançalar ýerleşdirilendir. tans zallary, kompýuter tehnologiýalary merkezleri, el işleri gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary gurnalandyr. Dürli görnüşli isleglere netlenen baý kitap gaznasy bolan kitaphanalar işleýär. Hemişe bolşy ýaly çagalaryň hemmetaraplaýyn dynç alşyny guramak ministrlikleň we pudaklaýyn düzümleň, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we derman senagaty, sport we ýaşlar syýasaty ulgamynyň hünärmenleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri öňünden taýýarlyk gördüler. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beden we ruhy taýdan sagdyn nesli kemala getirmek döwletimiziň baş aladalarynyň biridir. Muň üçin Türkmenistanda Milli Liderimiziň ýolbaşçylygna ýaşajyk ildeşlerimiziň mynasyp bilim we terbiýe almagy, bedenterbiýe, sport, aýdym-saz, edebi-çeper döredijilik bilen meşgullanmagy hemem köp ugurlar boýunça zehinlerini ösdürmäge mümkinçilige eýe bolmagy üçin ähli işler edilýär.
Ýurdumyzyň bagtyýar çagalary bilen bir hatarda Ahal welaýatynyň çagalar hem Gökdere jülgesindäki Bagtyýar nesiller we Kaketranyň Hiwabat jülgesindäki Ýaşyl ýaýla sagaldyş we dynç alyş merkezlerine dynç almak üçin şowhun-şatlykda dabaraly ýagdaýda ugradylar. Şu mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi. Çagalar döredijilik toparlarynyň, orta mekdepleriň hem-de çagalar baglarynyň aýdym-saz muşdaklarynyň päk çaga kalplary bilen belent joşgunda ýerine ýetiren çykyşlarynyň hoş owazy alyslara ýaň saldy. Döwrümiziň bagtyýar çaglary dürli suratlar bilen bezelen awtobuslarda ýol ugrap paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň owadan-kaşaň binalaryna, döwrebap desgalaryna syn etdiler. Çagalaryň Gökdepe jülgesindäki Bagtyýar nesiller çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde garşy alynyş dabarasy boldy. Dabarada Watanymyzyň Milli Liderimiziň rowaç işlerini, ajaýyp döwrümizi hem-de bagtly çagalygy wasp edýän joşgunly aýdym-sazlar belentden ýaňlandy. Sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alyp wagtlaryny hoş geçirjek bagtyýar çagalar milletiň Gahryman Arkadagyna özleriniň päk kalplaryndan çykýan ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Bagtyýar çagalaryň welaýatyň Kaka etrabynyň Hiwabat jülgesinde ýerleşýän Ýaşyl ýaýla çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde hem kabul etmek çäreleri guraldy. Bu ýerde ýaýbaňlandyrylan çäreler ajaýyp durmuşymyz üçin hormatly Prezidentimize ýaş nesliň wekilleriniň özboluşly hoşallygyna öwrüldi.
Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň ilkinji tapgyrynyň başlanmagy mynasybetli guralan dürli täsirli medeni-sport çäreleri Balkan welaýatynyň ähli etraplardyr şäherlerinde-de ýokary derejede ýaýbaňlandyryldy. Balkanabat şäheriniň gözel künjeginde ýerleşýän Altyn Nur dynç alyş merkezinden badalga alan dabaraly çäreler toplumy şäheriň çar tarapyny gurşap aldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhubelent nesilleri at bilen guralan dabaralar egsilmez joşguna, aýratyn ähmiýete eýe boldy. Balkanly körpeleriň ýerine ýetiren döwrebap aýdym-sazlary bolsa Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, Gahryman Arkadagymyzyň bütin älem içre meşhur bolan beýik işleriniň, dost-doganlygyň, bagtyýar çagalygyň ajaýyp waspyna öwrülip, alyslara ýaň saldy. Soňra çagalar welaýatyň Serdar şäherindäki dynç alyş merkezine tarap ýola rowana boldular. Olar ýol ugra welaýatyň ajaýyp gözelliklerini synlap, bagtyýarlyk döwrümiziň eşretlerine buýsanmak bilen, Mähriban Gahryman Arkadagymyzyň adyna egsilmeýän alkyşlaryny aýtdylar. Serdar şäherindäki Dürdäne çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezem bu gün çagalary mähirli garşy aldy. Bu ýerde ruhubelent körpeler özleriniň döwrebap dynç almaklary we wagtlaryny şadyýan geçirmekleri üçin hemmetaraplaýyn giň mümkinçiliklerdir şertleri döreden Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Bagtyýar çagalygy, döwletli döwranymyzy, dost-doganlygy, tebigat gözelliklerini, Ýurt asudalygyny, parahatçylygy wasp eden ruhubelent aýdym-sazlaryň alyslara ýaýran joşgunly owazlary bolsa, körpeleriň şadyýan sesleri, erkana gülküleri bilen utgaşyp, bu täsin künjegiň şatlyk-şowhunyny hasam artdyrdy. Ruhubelent körpeleriň gatnaşmagynda Balkan welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, welaýat kitaphanasyna, şeýle-de welaýatyň taryhy we gözel ýerlerine guralan gezelençlerem ýatda galyjylygy bilen tapawutlandy.
Daşoguz welaýatynda-da, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, çagalyň tomusky dynç alşyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň tomsunyň ilkinji günleri körpe nesiller üçin ýatdan çykmajak pursatlara beslendi. Mekdep okuwçylaryny tomusky dynç alşa ugratmak dabaralary täsirli çärelere baý boldy. Şatlyk-şowhuna beslenen dabarada çagalyň aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlary hemmelere şatlyk paýlady. Şatlykly pursatlardan soňra çagalar Daşoguz welaýatyndaky Bagtyýar nesil atly çagalaryň sagaldyş we dynç alyş merkezine tarap ugur aldylar. Bu möwsümi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin merkezde ähli zerur şertler döredildi. Dynç alyş merkezinde çagalar özleri üçin döredilen şertler bile içgin tanyşdylar. Bu ýerde olar ruhubelent çykyşlar bilen garşylandy. Görkana ymaratda guralan dabaralar kim bilen göwünlerini göterdi. Aýdym-sazly çykyşlara çagalaň özleri dagy işjeň goşuldylar. Ýerine ýetirilen aýdym-sazlarda Arkadagly Prezidentimiziň çagalar üçin edýän beýik aladalary belentden wasp edildi. Toplumyň içinde dürli sergiler ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerdäki muzeý hem-de kitaphana körpeleň göwünlerinden turdy. Olarda her güni gyzykly hem-de täsirli geçirmek üçin ähli şertler üpjün edilipdir. Zähmet we oýun otaglary, çagalar üçin netlenen attraksion oýunlary, sport meýdançalary möwsüme birkemsiz taýýarlanypdyr. Sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilen ýaryşlar diýseň täsirli boldy. Bagtyýar çagalaryň aýdym-saz, tans, skripkaçylar toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary Bagtyýar çagalaryň Bagt mukamy bolup ýaňlandy. Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyşlary Daşoguz welaýatynda-da Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhuna laýyk geçiriler.
Ülkämiziň çar künjünde bolşy ýaly, ýurdumyzyň Lebap welaýatynda-da çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň çäklerinde çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleriniň, çagalar dynç alyş meýdançalarynyň işine uludan badalga berildi. Esasy dabaralar Türkmenabat şäherindäki Bitaraplyk seýilgähinde geçirildi. Ýokary joşguna beslenen ajaýyp pursatda körpe nesilleriň ýerine ýetirmeginde ýurdumyzyň şanly ösüşlerini, bagtyýar çagalygy, eşretli zamanamyzy, tebigat gözelliklerini wasp edýän şirin owazly aýdym-sazlara uly orun berildi. Ýeri gelende belläp geçsek, welaýatyň etrapdyr şäherleriniň orta mekdepleriniň binýadynda ýetmiş ýedi sany çagalar dynç alyş meýdançalary döredilip, möwsümiň her tapgyrynda çagalaryň dört müňe golaýy dynç alýar. Möwsümde Türkmenabat şäherindäki Bagtyýarlyk çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde her tapgyrda üç ýüz çaganyň wagtlaryny sapaly geçirmekleri üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulyp, dürli medeni-köpçülikleýin çäreler meýilleşdirilýär. Ynsan durmuşy çaga joşguny, çaga gülküleri bilen bezelende, özüniň bagtly beýanyny tapýar. Şadyýan çagalar Gahryman Arkadagymyzyň körpe lebaplara peşgeş beren, gadymy Jeýhunyň çep kenarynda ýerleşýän Bagtyýarlyk çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezine geldiler. Şanly waka mynasybetli aýdym-sazly çykyşlar ýaýbaňlandyryldy. Çagalar öz çykyşlarynda tebigatyň owadan künjeginde, gadymy Amyderýanyň çep kenarynda gurlup ulunylmaga berlen döwrebap çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezi üçin milli Liderimize tüýs ýüreklerinden çykýan sagbolsunlaryny beýan etdiler. Ajaýyp pursatlarda Watan mukaddesligini, abadan durmuşymyzy, bagtly çagalygy taryplaýan şirin mukamly aýdymlar belent heňlerde ýerine ýetirilip, çaga kalplarynyň joşguny körpe raýatlarymyzyň hormatly Prezidentimize egsilmez alkyşy, çuňňur hoşallyklary bolup ýaňlandy. Möwsümiň dowamynda ýörite tassyklanan meýilnama laýyklykda, dürli medeni-köpçülikleýin hemem sport çärelerini yzygiderli geçirmeklik, gezelençlerdir syýahatlar gurnamak göz öňünde tutulypdyr. Şeýle ajaýyp desgalarda dynç almaga döredilen giň mümkinçilikler üçin körpe nesliň wekilleri Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli Mary welaýatynda geçirilen dürli dabaraly çäreler hem şatlyk-şowhuna we ýokary ruhubelentlige beslendi. Welaýatyň şadyýan we bagtyýar çagalarynyň uly ruhubelentlik bilen gatnaşmaklarynda geçirilen bu günki dabaralar Mary şäherindäki ýigrimi dördünji mekdebinde giňden ýaýbaňlanan aýdym-sazly çäreden başlandy. Bu ýerdäki dabara tamamlanandan soňra şadyýan çagalar dürli şekiller bilen bezelen awtobuslarda Hormatly Arkadagymyzyň welaýatyň bagtyýar körpelerine sowgat beren, Arkadagyň bagtyýar nesilleri atly çagalar sagalşyk we dynç alyş merkezine tarap ugradylar. Çagalar ýol ugra şäher merkezinde bina edilen welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine hemem welaýat kitaphanasyna aýlanyp gördüler. Çagalar gadymy Merwiň medeni-taryhy döwlet goraghanasynyň çäginde ýerleşýän ýadygärlikler toplumyna gezelençler hem täsirli boldy. Bagtyýar körpeler ýoluň bütin dowamyny şatlyk-şowhuna besläp, Arkadagyň bagtyýar nesilleri atly çagalar sagalşyk we dynç alyş merkezine uly şowhun bilen geldiler. Dabaranyň dowamyndaky çykyşlaryň ählisinde bagtly çagalaryň ýurdy bolan Watanymyz, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesillerimiz barada edýän ägirt uly aladalary, durmuşymyzyň bezegi bolan gül-gunça deňelýän körpeler we tomus paslynyň şatlykly pursatlarynyň waspy öz beýanyny tapdy. Tomusky dynç alyş möwsüminde welaýatyň çägindäki iki sany çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde hemem orta mekdeplerde döredilen Segsen dört sany meýdançalarda çaganyň uly toparynyň öz boş wagtlaryny peýdaly, manyly, şadyýan we sapaly geçirmekleri üçin ähli mümkinçilikler bar. Hormatly Arkadagymyzyň çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini döwrebap guramak, olaň dynç alyş günlerini peýdaly geçirmek bilen bagly berýän tabşyryklaryndan ugur alnyp, orta mekdeplerde döredilen meýdançalarda geçirilen dabaralaram ýokary ruhubelentlige beslendi. Dabaralyň dowamynda çykyş edenler çagalara bu günki şatlykly günler mynasybetli gutlag sözlerini aýtdylar we dynç alyş möwsümlerini manyly hem-de şadyýan geçirip, oňat dynç almaklaryny arzuwladylar.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda ikinji iýunda saat ýigrimiden üçünji iýunda saat ýigrimä çenli boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynda az hem bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal üfär. Howa gijesi ýigrimi üç ýigrimi sekiz gradus maýyl, gündizine otuz ýedi kyrk iki gradus yssy. Kenar etraplarynda bolsa ýigrimi dokuz, otuz dört gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az kem bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maý, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az kim bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir-ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz ýedi-kyrk iki gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az kim bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda sekiz-on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir-ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, Kyrk iki gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tirli sekuntda dokuz, on bir metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine ýigrimi üç, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz sekiz, kyrk gradus yssy bolar.

Mähribanymlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşer ösünýär. Ähli ösüşiň özende bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň ezireşler.